א גוטן אוונט, דינסטאג ב' אייר, כ'וויל היינט רעדן וועגן א טעמע, עס איז א כללית'דיגע טעמע, עס טוט זיך יעצט אין אנטווערפן, עס האט צוטון אסאך מיט אמעריקע, מיט ארץ ישראל, א זאך וואס מען דארף אמאל געבן א טראכט. אין אנטווערפן קאכט זיך יעצט וועגן בחירות וואלן, ס'איז אלעמאל געווען דארט איינער אזוי ווי דא אין בארא פארק פלעגט זיין אייקינד א מאדערנער וואס ער פלעגט מייצג זיין ווי זאגט מען די פרומע מענטשן און ס'איז געווען גוט, פארוואס איז דאס געווען גוט? ווייל כ'באלד רעד מען אין מנין וואס די מענטשן וואס האבן מאכן דעם טעות און מיינען אז אז אז התבדלות מיינט נאר פון פון פון פון ציונים, ניין עס מיינט עכט פון גוים, עס איז דאך עכט איינע פון די גרעסטע טעותים וואס מען מאכט, מען מיינט אז נאר פון ציונים, נאר פון פרייע, אבער מיט גוים און מיט שיקסעס און מיט דאס, דאס איז בסדר גמור, עס איז דאך עכט איינע פון די גרעסטע טעותים, התבדות האט מען געמיינט התבדות פון אלעמען, פון גוים און פון ציונים און פון אלעמען, דאס איז געווען א חידוש הרי ד, א מתבדל, ער איז. ער האט נישט געהאט צו טון מיט זיי, עכ פ מיט גוים, יא, איז געווען גוט. יעצט אין אנטווערפן געקומען א חסידישע אינגערמאן און געוואלט איבערנעמען דעם פלאץ פון דעם מאדערנעם, וואס הייסט מער, מען רופט עס דתי לייט, דתי לייט הייסט אזוי ווי, אזוי ווי דא אייקינד דא איז ער דארט און ער הייסט מארקאוויץ, ער טוט זיי זייער א גוטן דזשאב. געקומען איינער מיט א חסידישע נו נו נו גייט א מלחמה יעצט און ס'ווערט א מלחמת אחים איר ברענגט אריין אקעי אין אמעריקע האבן מיר אויך געהאט אפאר מאל אין בארא פארק וואס צוויי קאנדידאטן אבער וואס איז געווען גוט איז נישט געווען א מלחמה פון אלעמען קעגן אלעמען ניין עס איז עס איז דורכגעגאנגען ברוך השם. נאר מיט די צוויי נקודות וואס איך וויל וועגן דעם רעדן, איר זעט אין ארץ ישראל איז א חורבן, א חורבן וואס כ'ווארט נישט, איר וויסט פארוואס? מען קען נישט לעבן איינער מיטן אנדערן פאר איין סיבה, ווייל ס'איז דא בענקלעך אין כנסת, בענקלעך אין די ראיאט, און מען שלאגט זיך פאסטנס, דאס איז דאס. ווען ס'וואלט נישט געווען אט די קללה וואס רופט זיך כנסת און עירייה, גלייבט מיר, מיר וואלטן אלע געלעבט אזוי בשלום, נישט ניינציג, פֿינף און נײַנציק פראצענט פון די אלע מלחמות און אלע מערכות וואלטן נישט געווען און נישט עקזעסטירט ווייל ס'וואלט נישט געווען קיין סיבה דאס צו טון. די מערהייט זאכן וואס מען טוט איז צו קנאקן, דער וויל קנאקן דעם און דער וויל קנאקן יענעם, קוק אגב וואס טוט זיך ביי די ליטווישע, וואס מיינט איר די גאנצע מלחמה? איר מיינט עפעס א אידעאלאגישע מלחמה? א נעכטיגן טאג? די מלחמה איז אויף איין זאך, ווער עס זיצט אין כנסת. מראש, דאס אינגאנצן, דאס איז די גאנצע מלחמה דארטן, ווען, ווען, ווען די מחבלים זענען געווען בראש אין די צייט פון הרב יושע מיט הרב שך, נו, ווי האבן זיי זיך געפירט? ערגער פון די, פון די סאני מיינד, יא, אדער זיי זענען געפאלן, ס'איז געווען די אנדערע, אה, זיי זענען, זיי זענען געווארן קנאים, יא, ס'איז נישט נאר זיי, ס'איז אין אלע פלעצער אזוי. וויל מען טאקע אז דאס ברענגען איכער אויף חוץ לארץ? ברוך השם געלעבט די רעבישטער אין די פלעצער וואס מען האב נישט די צרה קען מען דאך לעבן נארמאל איינער מיטן אנדערן מען דארף נישט פיינט האבן איינער דעם צווייטן ס'איז זיך יעדער איינער דאווענען זיין שול מיט זיין נוסח מיט זיין גאנג ווי געווען אנגעטון ווי ער וויל זאל טון וואס ער וויל און מען קען לעבן גוט און פיין ס'איז נישט קיין סיבה פיינט צו האבן איינער דעם אנדערן. אבער ווען ס'הייבט זיך אן פארטיען, ווער וועט זיצן, איך יא, איך האב מער, דו האסט ווייניגער, דאס אזוי, אאאאאאאא, דא הייבט זיך אן א חתונה און ס'איז אכן וויי צו אונזער קאפ, מיר דארפן נישט האבן די גאנצע צרה, בעסער זאלן זיי דאס האבן, און יעצט וויל איך אריבערגיין צום ענין ווייל מיר רעדן דאך דא ערב יום העצמאות פון די פון די פון די ציונים דארטן פון ירושלים און פון ארץ ישראל, וויל איך אייך יא זאגן דאך עפעס וואס מ'דארף געדענקען. די חרדישע וועלט איז געשטעלט געווארן אויף התבדלות, התבדלות הייסט מיר בויען זיך א געטא פאר זיך, און זייט ווען די סאטמאר רבי רבי יואל האט זיך געבויט א שטעטל, ער האט געוואלט מען זאל זיין פארמאכט ביי זיך, ער איז געגאנגען מיט דעם כלל פון התבדלות, מען האט, דארט האט מען נישט געמיינט פון ציונים, דארט האט געמיינט כלל פון די גוים, יא פון די גוים, וואזשע טוען מיר? די זעלבן חורבן וואס מיר האבן אין ארץ ישראל וואס פון די אגודיסטן מיט די מיט די ליטווישע מיט די אנדערע וואס זיי פארקריכן דארט און קריכן אריין טיפער און טיפער און טויבער אדער פרייע ווייל זיי ווילן כאפן פאסנס געשענט דא אויכעט אין אמעריקע און אין אנדערע פלעצער חוץ לארץ מען קריכט אריין צו די גוים מען זיצט מיט זיי מען ווערט איינס מיט זיי מען ווערט חברים מיט זיי מען ברענגט זיי צו שמחות מען דרייט זיך מען קומט מען גייט און ס'ברענגט אן א נישט נאר ס'ברענגט אן ס'מאכט אן אזא חורבן וואס איר זאלט וויסן דעם אמת וואס טוט זיך מאחורי הקלעים, זאכן וואס מען קען וועגן דעם נישט רעדן ווייל ס'איז פריוואט, וואס איז יענע שאנדע? דאס קומט נאר פון איין זאך, איר ווייסט מען האט גע'אסר'ט יינום, מען האט גע'אסר'ט וויין משום נושא, פארוואס? נישט ווייל ווייל מען ווייל ס'איז דא עפעס א פראבלעם, נאר מען האט מעגליך געהאט אז מען טאנצן צוזאמען, מען זינגען צוזאמען, מען זיצן צוזאמען, מען עסן צוזאמען. אוואט מען אנקומען יא דאס איז דאס דעריבער זאג איך אזוי מיר דארפן זיך מסבדל זיין און בעסער אז מאדערנע מענטשן לעבן לעבן ס'איז גוט דא אין אמעריקע ס'איז אזוי ס'איז גוט אז ס'טוט דאס איי ווי זאגט מען איי קינד וויל דאס טאקע מער מער א חרדישע אז ער איז שוין מער מער נענטער צו אונז, ער איז מער ישיבישער מנדער, אבער איך רעד ער איז געווען פון אייקינד'ס חברה אלע יארן, און ממילא איז ער נאך איז ער אויך גוט, ער איז גוט פאר אלעמען, ער זעט ער ער ער האנדלט מיט אלעמען און לעבט מיט אלעמען און קען זיין מיט אלעמען, פארוואס ווייל ער האט נישט ער האט נישט די סארט שנאה מיט די סארט, ער איז נישט געווען געבויט אויף די סארט פארטייאישקייט וואס איז געווען פריער, אבער איך זאג נאכאמאל, אין אנטווערפן מאכט מען אן אומזיסטן חורבן. נישט נאר וואס ס'וועט זיין, ס'וועט ברענגען אחר גרויסע צרות, און ווייל ס'וועט גיין נקמות איינער אויפן אנדערן, און דארטן זאלט איר וויסן איז גרויסע א גרויסע צרה מיט שחיטה, א גרויסע צרה מיט מילה, דארטן איז דא אן אנשיר צרות וואס וועט נאך ווערן טויזנט מאל ערגער צוליב טויט די מחלוקת'ן. די זעלבע זאך איז דא אין אמעריקע, מען דארף דאס נישט האבן, לאז זיי, זאלן זיי דאס טון, און לא, ווי זאגט מען, מיר זאלן זיך ראטעווען, ראטעווען אונזער עתיד, אונז דארף אינטערעסירן איין זאך, ביי זיי פארזיכערן מיר דעם עתיד, אז אונזערע קינדער און קינדס קינדער זאלן גיין אין אידישן וועג. א גוטן אוונט.